kitaaba Tawraat jedhamu. Tawraat jechuun afaan Hibrootitti afaan Ibriyyaatitti at-ta'liimu jechuu barsiisa yookaan barnoota jechuu barnoota at-tawjiihu qajeelfama jechuu

yaxmilu kan baatu asfaaran kitaabbotii gurguddoo harreen sun akkana harree yoo waan feete baadhatti bu'aa waan sanii hin beeytu da'ima baatti waan faayidaa qabu baatti biyyee baatti addaan hin beeytu kitaaba feete otti feete bu'aa kitaabaa hin beeytu isaan akkasan inumaayyuu nami rabbitti kafare kal an'aami akka beeyladaati jee rabbiin bal hum adallu isaantu irra badoodha kararraa maqoodha akkas bi'isa waa hammaate fokkate

nama bakka isaan hin malle waa kaayu, bakka malee waa kaayu, wantoota hundaa bakka isiin hin malle kaayu santu mii- miidha jedhama. Amma jarri kun rabbii wayita tooraatiin itti kennee itti hojjadhaa jedheen silaa wanni isaan barbaachisu itti amanuu isa ajajamu ittiin buluudha. Jarri bakka silaa ittiin bulan san itti amanan san itti amanuudhaaf ittiin buluu achii fuudhanii waan isaan hin malle achi kaayan maal achi kaayan kijibsiisuu achi kaayan jijjiiruu jecha haqaa gara kijibaatti jijjiiruu itti waa dabaluu waan san bakka buusanii jechuu bakka malee waa kaayan kanaafuu zaalima jechuun nama wantoota bakka isiin hin malle kaayu

Eerguma amantiin sun baddee, jijjiirramtee, itti waa dabalanii fokkisan. Eeguma sanillee warri irratti haftanii Yahuudomtan. Je'een Rabbi. Ee, Yahuuda jechuun kun dur maanaan isaa gaarii ture. warri gariini yahuudaa nama je'amu jira ilma yaaquub keessa namni yahuudaa jedhamu jira hortee nama saniitu yahuud yahuudaa jedhamee je'a warri gariin akkasidha inni ammoo bareenni hoo isaantu duraan Innaa hudnaa ilayka jedhan. Innaa nuti hudnaa qajeelle ilayka gama keetitti jedhan. Dur akkas jedhan Rabbiin. Innaa hudnaa nuti qajeelle ilayka gama keetitti. Dur akkas jedhan. Waan san ammoo isaan waadaan guunne hin balleessanii. Achi irraa kan ka'e Yahuudaa jechuudhaan moggaafaman. Warri kun ilma namaa keessaa warri irra badaan jara kana. Wanni Qur'aanni isaanirraa hime boonuu, waa waanyuu, anbiyootii ajjeesaa turan, badooma qaban jarri kun ilma namaa keessaa warri badooma badaa qabu jara kana. Anu maqaalle hedduun dhahu warra tiktookaa soddaa kiyyaa kanaa wal dhaba. Ee duuba jarri kun irra baduu nama namaati kijibuu waanyuu waan rabbiin gama isaanii buuse jijjiiruu nuti warra ummataa ol jiru shacbullaahi ilmukhtaar nuti hawaasa allaha filatamoodha. Wayita fedhan maal jedhan?

ta safuu fixatte wangeelatti amana wangeela malee jireenya hin qabdan nu jettu jireenya keessa jirra gonkumallee eenyulleen jireenya ah, waaraa hin argatu utaalanii beekta karaa jaraa qabatan jechuu bar akkana jedhan jarri lan yadkhula aljannata illaa man kaana huudan aw nasaaraa nama yahuudaa ta'e malee

Nuti hawaasa Allaahati ka Rabbiin filatee jedhanii bar. Rabbiin duraan waan guddaa isaanii godhe isaan gargaaree diina isaanii irratti isaan gargaaree waan adda addaa godhee fi ambiyootii wal duukatti ergee ambiyootii sanuu fixanii wanni isaan beekamaniin qatalatul ambiyaa'i fixxoota ambiyaa jedhanii warra ambiyaa fixe hin ajjeesanii bar warra akkanaati. Silati warra anbiyoota nama isaanituu fixu nama biraa dhiisan jettee yaadda immoo waan isaan godhan gartee ummata san fixanii gudeedanii maanguddoo deemuu hin dandeenye saree waraanaa ta leenjisan itti erganii maanguddoota itti kolfanii daa'imman kana ajjeesuu fixuu mana itti jigsuu itti aggaammatanii akka nama yookaan bineensa ajjeesu bineensu kabajaa qaba fixuu ajjeesuu nama dhawanii saree itti erganii sareen nama jiraa kana nyaatti yookaan reeffa nyaatti nama dhawamee taa'u saree faatti ergan akka fedhan godhan nama beelahee ilmaan tiyya na harkatti hin beelawin je'ee laaluu dadhabee waan nyaataa barbaaduu deemu karatti ajjeesan

in za'amtum eega jettan annakum isin awliyaa'u lillaahi awliyaa'u jaalallee lillaahi rabbiif tayan eega jettan min duunillaahi min duuni naasi namaan alatti eega nuti jaalallee allaahaatii Nama kaanii alatti namoota kaan Rabbiin hin jaalatu, nu jaalata, nuti jaalallooti Rabbii eega jettan, hee, dubbiin kee, jawaabni yookaa deebin, hin geenne, in za'amtum yoo jettan, erga jettan, annakum isin awliyaa'u lillaahi,

yaa rabbi nu ajjees jedha mee du hawwaati yaa rabbi nu ajjees jedha maal gootan maa hin hawwine maa jannanni keenna eega jettan rabbiin nu jaallata nuti jaalalloo allaha eega jettan fatamannaw rabbi isaan beekaa beeki fatamannaw hawwaa almawta du'a in kuntum yoo taatan saadiqiina dhugaa dubbatoo

Sababaa waan qaddamat dursiteetiif jecha eydiihim harkooti isaanii du'anawwan hin beekani sababaa waan malee hojjataniif kanaafuu du'an hawwan inumaa

Rabbiin ni beekaa jechuu akkana in kuntum yoo taatan saadiqiina dhugaa dubbatuu fi zacmikum himannaa keessan jecha keessan keessatti annakum cala alxaqi isin haqarra jirtan wa awliyaa'u lillaah jaalallee allaha eega jechuu san dhugaa dubbattan du'a hawwa ammoo rabbiin hin beekami abadan hin hawwan jedhe

waan ijarraa fagaatee fi duuba fayunabbi'ukum isaani isinii odeessa bimaa kuntum waan isin taatan ta'maluuna kan hojjattan addunyaa keessatti galmeen teessan galmooytee Rabbiin bira jirti. Guyyaa Qiyaamaa takkanaallee hojjattan addunyaa keessatti akkana gootan jedhamee wanni isin hojjattan isinii himamaa jechu summa eegasii turadduuna ni deeffamtan ilaa caalimi lghaybi ilaa gama caalimi beekaa alghaybi waan

in yoo kuntum taatan taclamuuna ka beeytan ha alkhayra waan isinii tolu yoo waan isinii tolu kan beeytan taatani santu isiniif caalaa jechu santu isiniif caala

dhumatti as-salaatu salaanni fantashiruu faca'a fil ardi dachii keessa wabtaguu barbaaddadha min fadlillaahi tola allahaatirra

Haaha rasuulullah haaha qunfaanuma ibaada rabbi jedhi mataa waliin dhahuu mee waan indunuusiyaan faan hojii hojjettu laala indunuusiyaa suudaanii warra keenya ka habashaa kana jedhi asiin sumaalee kana jedhi warra gurraacha keenya ka afrikaa jedhi astaghfirullah mataa kana akka itti abboo eh, ceekuu tanaan isaan walii galanii sirban uffata kaayatanii

akkana gaaf tokko ergamaa rabbii sallallahu alayhi wasallam kan dhaabbatanii khutbaa godhan gorsani naggaaddeen daldalli wahii warri eh, meeshaa alaa fide ummanni wahii guyyaa jumaa yeroo khutbaan qaramu san qaramaa jiru san meeshaa madiinaa fidan jennaan ummanni